Naupang tam tak hi piangnawn leh nia insawi an awm nuk mai a, hetiang lam zir mi bik pawh hi an awm bawk. Kum sawm nga lai mai hetiang case lo buaipui tawh pawh an awm a ni awm e. Mak ve deuh chu, piannawn lehna hi hetiang thilring ho hnam leh thlah te ah hian a thleng duh bik riau bawk. Keini Kristiante zingah ngei pawh a ring deuh tlatte chuan a taka thleng sawi tur an hre hle thin a ni. James Leninger pian nawn lehna chungchang nun hmasa nei nia insawi kha. Awle, James Leninger-a chu Bruce leh Andrea-te fapa niin United States, Louisiana khua a cheng an ni a. An fapa James-a chu kum sangkhat zakua sawmkua pariat, April nikua, khan a lo piang a. Kum hnih mi vel a niin a mizia hi a danglam chho tan niin an sawi a. Texas lama an pem hnuah vawikhat chu a pa hian Kavanaugh Flight Museum ah a hruai a. Indopui pahnihna hun laia thlawhna leh hmanrua lo intar a hmuh te chuan a mit a la hle a ni awm e. Dar kar thum vel an awm hnu chuan an haw leh ta a. James-a hian thlawh theihna lam hi a ngaina hrim hrim a. Toys ah pawh thlawhna a duh bik thin hrim hrim a ni. Chuvangin a pa pawhin museum ah a kalpui kha a ni a. Thlawhna lam chungchang te hi a hre em em a. Naupang kum hnih vel lek ina thlawhna chungchang a hre em em mai chu a nu leh pa tan chuan han rinhlelhna tur a la awm chiah lo. A ngainat em avangin a ngaihven a, A hre chiang a an ngai mai a, an fapa chu pilot te pawh a la ni anga a la hlawhtling hle mahna tiin an ngaih a tha hle zawk ang chu. Chuvangin a pa chuan fa vang a lo nih chuan museum chu a tlawhpui leh a, in do thlawhna leh hmanrua te awmna bikah chuan nuam a tiin a awm leh ngar ngar a ni. Thla hnih vel a liam hnu chuan James-a chu a tawng thei chho ve tawh a. Thlawh theihna lem a khalh chang hian thlawhna a kang a tla dawn tih hi a sawi fo thin a, a lu zawng hian leiah hian a ti tla deuh chawrh thin a ni awm e. Chuti chuan Mangchhia in a ti buai chho tan a, zan tin mai hi thangharh in a che tuar tuar thin a, a thlawhna khal a accident a a chhuah theih loh thu hi hlau em em hian a sawi hlawp hlawp thin a ni. hlau em em hian a sawi thin a ni. December thla ah chuan a pa Bruce-a chuan James-a pu chu Christmas present atan lehkhabu a chhiar chak thin. The Iwo Jima, nineteen forty five tih lehkhabu chu a pe a. Chu lehkhabu kawma thliarkar pakhat Mount Suribaki lem lo lang chu James-a chuan a hmuh meuh chuan hlauh hmel tak hian, Helai hmunah hian a lawm, ka thlawhna chu miin an lo kahthlak, a ti ta reuh a. A pa chuan, Enga? tih pah chuan mak ti deuh hian an en hlawm a. James-a chuan, A pa, helai hmun chiah chiah hi lawm, ka thlawhna khalh lai, min lo kahthlak sakna hmun kha, tiin a chhang leh a. Mak an ti lutuk chu Sawi tur ber pawh hre lo chuan an awm ta hlawm a. Indopui pahnihnaah thlawhna pailawt a ni a, Hmelmaten an lo kap a, thlawhna atang chuan chhuak thei loin a thi ta niin a insawi a. Tlema a lo len deuh hnu chuan James chuan thlawhna lem te a ziak thin a. A hnuai deuh hlekah hian James thi tiin a sign kher zel a. A nuin a hming sign a thi awmzia chu a zawh chuan A pian nawn lehna vawi thumna nia a hriat thu a sawi chu mak an ti leh zual hle a. A reh vang vang tawh emaw an tih hnuah chuan thil chu a lo thar thawh leh tak si ah chuan a pa chuan ngaihzam mai mai chiah a ruat ta lo va. Indopui pahnih na thlen laia na Toma Bay a indona a tel ve Jack Larson chu a la dam tih an hriat chuan hmu turin an va tlawh ta hial a. Jack Larson-a chuan James-a'n amah nia a sawi pilot kum sawmhnih pakhat a upa James M. Huston Junior chu a tel ve thu leh a hriat thu a lo sawi ve bawk a, amaherawh chu a rawn let ve tawh lo va, a thi nge, khawiah nge a tlak tih erawh a chian loh thu a lo sawi a. An fapa chuan chu kum sawmhnih pakhat mi Pailot chu a lo hre ngawt chu mak an ti hle a, kum thum a tlin hma a, a tawng thiam chhoh tan tir a, zan tin mai ti buai thintu a mumang te chu a tak tak niin an ngaihsak ta hial a. He thil thleng mak tak hian an khua United States a ram chhung leh hetiang pian nawn lehna lam chhui mite ngaihven a hlawh hle a, a hun laia an buaipui ber pawh a ni. Eng pawh chu ni se, he thil thleng hi a tak tak a nia. Kan vedio hmasa kan sawi ang khan Kristian te hian he pian nawn lehna hi kan ring lo a, mahse comment lamah leh FB Reels ah te ngaithla chak kan la awm nual avang leh kan han chawl ve deuh vang vang a, nun rawng rapthlak tak tak aiin thil mak lam hi ka rawn ti leh rih a nia. Hetiang thil mak hi vawikhat kan ti leh ang a, Tualthahna rapthlak duh ho kha lo beidawng chuang lo ula, kan sawi rapthlak chho leh tawh dawn nia.